nyora famba nani yandisika masamira taurisa
ini nyaya yangu yakamira yakadai so murume uyu ndakasanganawo naye mukushanda ndiye zviitirawo zvinhu zvangu iye zvawo ndidawo Batadanana batawirirana tichifambidzana kudaro vazondisiisa zvandaita rikumira zvebhizinesi rangu vanditi huya ndikuvhurire chitakshop tishande dzani tiri pamwe chete asi kuvhura takshop iwe uchangove ne40 percent ini ndine 60 percent mune zvese zvatichawana maprofits atichawana atichashandidzana Tashanda tadaro eh, musi wa 1 November ndakazoona mukadzi wake auya eh, vati mubusiness menyu mamune mari yangu murume wenyu anga akakwereta mari yangu 1.2 handina kuda kukakadzana nawo kana kupikisana nawo vatakakuleterana zvinhu zvandiripo takakuleterana zvinhu zvandiripo vamainaza 1.2 vakasara 700 vati 700 iripo ndoprofit yenyu saka profit iyo ichisheya ipesent yenyu after that ini bva ndaenda kwandaenda ndaenda kwandakaenda ndakauya kunokumba ndauya kunokumba vandazodzokera kumakomo kwaitikira zvinhu zvekuchini mai ndadzokera kuchini mai ndakazoona mupurisa achiuya achindisevha bepa repeace order ndasevhiwa bepa repeace order ndopandakaona kuti a ah, pandaa kuenda kupeace order zvese zvatikataurirana tichiwirirana handifungi kuti pane chichakua ndopandakazokwira oda kuti ndiwane kubatsirika
iwe changamiriri chitanga kugarisana nemusikana zvaizvizvo ukechana kutaura chokwadi Kana uyo akauya kukebhini kwangu kwandinorara shoma kuti atomba madoro tese yachimwa chimodo ini zuva randazodhakwa ndakazokumbira ukumba ndakuti ashama unokwanisa here uzondisevhawo akaendewe ausazoregedza paanoshandira kwaaishandira kutakugasisa panomusiianosvika kukebhini kusvika musikana akauya akasvika kundinokera first time first time andikadhakwa nokuno mapasiteti ndobva adzokera akazouya kumapast t echipiri akati apa muiaii ndobva auya shop apast t nobano neni ufanira kusikana ndakupinda takaita bonde redu uchichena ndakamupa tendorazi yake aenda following day kechipiri akauya zvakare umwe wangu chidhakwa endo chidhakwa kushuwa taramwa doro chokudarikidza chateo Eh, tasvika mumba tada kuti tiite bonde mwangu akatanga kundirutsira akarutsa gavana totora bhaketi akarutsira muchi bhaketi pakufambidzana kwataiita tikazenge takungoitawo zvokuwirirana havachamwa nezofunga kuvhura takshop but so far ndatikamabasa kana uchikwanisa nachikuimba kutonibatsira sikana tokati ndakatanga kuvhura takshop yamusa 8 kusvika kusa 2 October. Pamwedzi iyoyi atu November ino ndakashanda naye mwedzi mitatu, ndinovimbisa kuti ndakamupa mari darika 600 dollars mwedzi mitatu iyoyi. Ari kutaura zve 40 percent chakazorwadza ndichekuti madzimai angu vakazongoguwa kuti munhu andikugarisana naye mushopo pavakauya vakuona musikana webasa vanhu vatoziva ah munhu anokuti musikana webasa vari kutoita chiurerese ndokusvika kuita madzimai vati ah for the past three months shamwari baba havana kana dollar ravatumira makumba ende yandozviziva but iye pamwedzi wega kuenda pa 150 dollars mwedzi wekutanga ndinopa 150 na september pamavao nechikoro mwedzi wechipiri ndinopa 120 plus 20 dollars yaakatora kachuma kemupana wakanga akamuchengetesa ngaita 140 makasvika adzimai ndakamuverengera another 150 kada kuya kwaita varidzi vezvinhu unoona zvokuda munhu musina chinhu sezvo une vana vadobhadhara chikoro zvitamba 150

Ndikamutengera gumbezi dzine 40 dollars ndakamupa futi another 20 dollars yekutenga another phone
right kwawakaenda kuenzera uku kwanga kusina bonde ndo bonde raive riripo but nekuda kwekuti chihure chandakaita tinowirana nekuti kurara nomwana womunhu usina kumuroora unenge wamuroora
wakadii kurara nomukadzi wako zvawaida bonde steri iwewe mari yacho waiwana zvakadii ungandiudze kuti 150 yawaipa kupera kumwedzi waiwana mari zvakadii uchisvika mari 600 waipa ainaka zvakadii naiwe waraiti katidzoke kwani

There are five men. Akati kuti hadi tonotestwa. Eh, eh, musi wa five men tichienda ku new start eh. kunotestwa. Eh. Musi wa five men muna August akatosheedza vabereki vake akavagadzika. Amai ndozvandafunga izvi ndafunga kuti amukadzi wechipiri nekuda kwokuti amai vari kumba havagari kumba vanoita zveun'anga vanodai akataura zvakawanda achitaura kuvabereki vake inina wandinewo nazvo taura zvese muzingasichaputika
akataura akataura akati inini amai ebaba ndaneta kufira vana mereji yangu iri kumba inini muraramiro wangu wandoita nemukadzi wangu ndimurauziva ini handizoziva kumashure kuti vairarama sei mukadzi ari kumba ukaagari kumba anoita zvekun'anga nguva dzake zhinji anenge ari kuunga ndozvaitaura wenyarara uyo tichakupoka ngokutaura maenda kunew star sitenda zvobva zvafamba sei taenda kunew start ndopatakadzoka tichitanga kugara tese ukati ngazviite tichitanga kutogara ee ndiye akatonditi ngazviite kutanga musi wo takutogara tese takutogara tese every day kumuwachira kumubikira ndindaimubikira tichitogara tese semurume nemukadzi hama dzake dzinondiziva hama dzangu dzimwe dzinomuziva hama dzake dziri kupi padiki dzimwe dzakazara iko kuchiri mai
changamire ini handina kubvira ndakatanga kurara naye bonde mumba maki kutaura chokwadi uyu ndiakatoya kuasi makaendere kupindura hongu zvandakaita
musati maita bondipatori nenhamba dzezvitupa zvina murambikirwa zvinoita dziri kupi foni yacho inani akabva asununguka kati ndikandipe bonde eh, rake mushemushe apa utodiwa mwana
ye mwana ye mwana itomuda
pamwe waanaye anhumba ndini mazuva
Negative shuwa. Lideni ndiwe chati ndiani? Namba dzako dzechitupa dzoti 45 dotito kai ine ine. Darwe iyi papa ipadhuze dhuza. Ndiye 45 kai. Darwe. handiti kutorwa mari zautsi kuuya nani orit ndikaiti mbobvunza mumwe munhu ari kumashure chero umwe mukadzi ndikaiti bvunze imwe musikana ari kukutanga naiwe kana vanhu vasvika pakutora mari zautsi vanenge vaita sechinenge change chabvira kuchii chinee chaitika tikubvunza iwe musikana ukupedzisira aiwa uyo ee eh. eh? mashi central kwawakanotorwa uko kubhindura uko eh? mustreet mukatotorwa paclinic aya eh, mari dzautsa uchiri kumuda here

inini ndakutyira mhuri yangu handikwanisa kuzoenda kunouraya innocent handi tonoita se tonotorwa ndione paumire ndizoipa ndimire kunotorwa mari zaosi pangu usiri kuvimbisana toda kuroorana but ndikanga ndakupanika kuti ndinogona kuzovhiringidza mwana wavanhu
mubvunze iwe kana naiye mukamubvunze kuti uchiri kudaro zvangu here mubvunze
hapa kugarisana zvandaona paari ndaona ari kuda kuparidza musha wangu kuti zvaakutitaura izviwairara naye uchiti uchiuraya nani hapa kugara kwandakaita naye ndakanga ndichiti chifambi chataiita chiume chataita waimubhadhara here eh, ndaimubhadhara waimubhadhara mari
Pay yana ndakawirana naye 80 dollars. Yokurara naye.
Ah, yokuzorara naye ndaizomupotopa apo kusvika ku.
Iwe hanzi dai kutopa mari kusvika ku 150. Kana ndakavhura tacho kunaye handina kuwirana naye kuti ndiri musikana wabasa. Kana taato mukadzi nemurume noti handatenderana. Chinhu changa tatoronga takatenderana. Iwe ukatobvisawo mari yako. Handina kubvisa mari yangu, handidi kunyepa. Ukawirirana ende wanga wamumashezi. Eh, eh.

Uri kufunga sei kono munda uyu? Ndozvandikutsvaga mara inikweta ndichasvika. Kumuramba. Handina kunge ndakapana naye zvivimbiso zvokuroorana. Waidana waigara naye murambi. Uchiita mukadzi nemurume. Customer marriage inodaro. Inini lirende zvakwanisa kwanisa. Mupeka shereni, unotaura murume.

President Mugabe ndinomuda. Saka dai anga ari munhu ungazomuda amboenda kumboga akanyarara. Kati saka mari yake iyi yekunzi anga 300 akati 150 ndakapa kwasara 150 kati iyo inotomupa ndinomuda mudzimai yangu patanga amboenda kumboga akanyarara. Ndozvatayana. Iri mari yacho, buritsa mari. Ndatiburitsa mari fesi. Taura zvinhu zvatanyora.
Saka. Enda kusaidi kusaidi munzi nawo. iwe uye anokuda asi iromi wazvinzira ndikuudze pavadzoka varume ava ndipamhindura vachiti uyo anoda kukaiwa asi ari kushanga ivi saka rega ndikuudze ini ndakachekana ini munochitikana ndikagara ndingotonga ndiri pana uyu paaendawo apo pakona ndiri pano ndatoona ndobva aendawo

zvinoita munhu unoita kwaukarerekera wazvinzwa tese tiri varume tinozviita mukadzi unomuda asi amai guru vakupinda vatauda kuseka ndiwo ukapurana futi vakuirera kuti iwewo ndipe zvinhu zvangu zvavakaiswa nomurume wangu ndiwo uchabhadhara futi tichaitonga pangasiwo uchabhadhara iwe uchirega kumhanya tsika yangu

Ndakoka kazara kanosera. Tora mari yakona chete. Pay yet imako. Kemi kuti ndinoda kuti ndipe kuchoko kata mume wangu.

Saka ndawirirana naye kundipa chi 60 dollars ndikati awaraita zvina kuita ndobva ndagara ndobva ndati pawakadzoka kubva uko bvauri ndati ko mari yevana ichikoro zvanzara tichende muse zvedu kubai mari timboshandai makadaro nepakicheni kwenyu chibhadhara uchibhadhara rindi ndati awaraita ko saka kubasa kwenyu kwacho hakusi kusimuka here zvanzai ndorangoti kana zvasimuka munozongoranda kusepraiza ndozouya unoda kuvandudzwa kuti shop yose isikuti kusimuka mopedza ndozovhura chi eh, pangu kutengera chuma ndikati aure ndobva ndagara ndobva ndazoti a ah, shamwari yangu ndobva ibva kuchina iyi ndobva yauya mwana taura chichitaura panyaya yako asvika shamwari yangu ndobva akandiudza kuti a ah, imi muchakagara munhu ari kudana nemurume wenyu wamuronzi mushandi ndiyakutogara nemurume wenyu ndobva ndatoenda kuti atosvika magumbezi angu akaenda murume wangu vandikatosvika vanga vachitoti vanga wakawaridza

Taurisa. Lili. Hanzi kumbe zvawakaiswa.
Ina ndina wondowana enda ndizoti unotengeswa. Ini nditoriwo munhu akatokonzerwa. Akatodiwawo semunhu angasina murume. Ndakabva ndarowa. ndaidawo musha
hanzi ndaidawo musha murume wako ndiye akandikonza kuti andipe urume wako kuti ngawachandibhadhara pamari yangu yavaishandisira ana vese kuti kwane mari yangu yakaita mari yangu ndazvana iri 966 neukwe vana vasina 2000 ari kuti murume wacho
ishedzei

muudze charisi kuti zvanzi ndikuda urume hwangu hwawaindisa kwauri nomukadzi wako
ane kodzero yekutaura upi hwake anoda murume wake mune yamuswadzira apologize wazvinzwa hakuna enda kupopotana hakuna enda kunonorovana une kodzero kuti hakuna kuti unoda zvinhu zvako zvawaishota nenguva asi aidiwo murume nokuti aidiwo bonde futi uyu ndiye akatengesa urume manzwa but mweya kudari kwamambo mambo vanozvipedza tondiwa chienda tora murume wako uende naye